Бер мең тугыз йөз илле тугыз илле сигезенче жылны килдем. Көннәрегезне ничек үткәрәсез?
Үтә инде, Аллага шөкер. Кар булганда кар керибез. Яңгыр булганда керибез. Үрдәкләр карыйбыз. Үрдәкләр карыйсыз инде, әйме? Низиф апа, менә авылның язмышы менә шушындый хәлгә калыр дип уйлаган идегезме? Юк, уйламаган идем. Үзегез кайда эшләдегез?
Санитар булып эшләдем. Школда.
Жуков авылында. Менә авыл бүгенге көндә шушындый хәлгә калган. Монда йортлар бар яма? Низиф апа. Менә урман эчендә монда бер йорт.

Юллар инде монда булмаган инде бер вакытта да. Юк, булмаган.
Ну, кыш көне безгә юл ачык тора сөйлсәгез. Тракторлар. Бу йортта кеше яшиме? Бу йортта кеше яшәми. Менә малайлар кайтып китте. Зияратны чистартып киттеләр шул. Еш.

Әллә монда килдегезме машина белән? Әйе.
Ул вакытта иң яше сез булгансыз инде. Да, мин мин мин мин. Менә без хәзер Фәхим бабайны эзләп, 94 яшьлек Фәхим бабайны эзләп киттек әле. Авылның икенче бер башына бер генә хуҗалык, бер генә урамлы авыл. Монда инде сукмаклар да юк. Сазлык әле әйме. Күршегә йөрү дигән әйберләр юктыр инде Мизип апа. Хәзер без авызның икенче башына киләбез.

Сәламәт булып калу Аллаһ Тәгаләдән инде ул. Без нәрсә сорады, шуны ашап үстек, Аллаһка шөкер, шушы яшькә җиттек. Нәрсә ашасак та. Хәр дә шулай ук. Нәрсә бар, шуны ашыйбыз, эчәбез. Аллаһ Тәгаләсе биргән гомер белән яшибез инде, Аллаһка шөкер.
Әнис баба, бу кибет булган инде элекке вакытта. Ага. Кайчан ябылды ул? Ул белмим инде кайчан ябылганын. Ничәнче еллар булгандыр анысын белмим.
Менә монда әле бик зур иттереп туган авылым сиңа тагын бер Кайтам әле дигән. кайтам әле дигән язу үлгәннәр. Моны кем үлде? Мин Полякидан кайтып Харис белән бит киелде. Ахметов э, Харис, Ахметова Лидия. Бәйрәм булган иде мәллә. Бәйрәм иде 85 ел. 80 еллык үткәрде. Авылның 80 еллыгына багышланган. Ага 85 яшь, ул бу йортта үзе генә яши. Гали апа көннәрегез ничек үтә?
Үтә инде, яхшы үтә. Намаз укыйбыз. Көнгә көн, көн буе вот шулай үтә инде. Телевизор карыйсыз, әйме? Телевизор да карыйбыз.
Әле йөреп торасыз инде. Менә ике таяк белән. Бу авылга килен булып килгән идегезме? Килен булып, килен булып. Килен 1958 елны килдем. Январның унында. Кайларда эшләдегез?
Кая?
Колхозда эшләдем. Эшләдек инде. Кибетчедә булып карадым. Агент булып та карадым. Шулай кыш көне икәү ике әбием яши инде. Беребез мин яшим бер башта, Галия әбиең бер башта яши. Фәһим бабаң китә Пәлләтигә кыш чыгага. Аннар качалар җәйге май аенда качалар алар. Бер-берегезгә йөрешәсезме кунакка? Йөрешәбез, ник йөрмәйбез? Йөрешәбез, Аллага шөкер.
Кайта сөйөк, буны балалар кайта бетереп, зиратларны ештереп китәләр елга бер. Все бетте.